U sinjuri mill-mekka tal-entertainment, għandek iż-żewġ entertainers id-dan u san minn Paċevil ħanxandrulkom illum l-Infrastructure News. U fuq xiex se nitkellmu dan? U propja Infrastructure Malta ħabret proġett li involvi erba mini u diversi toroq ġodda.
Fl-inħawi ta' Pembroke, ta' Slima, is-swieqi u proprju hawnhekk Pageville taf li hemm 'il fuq minn żewġ kilometri ta' mini. Eħe, u fejn ħa jsiru?
Ħa ngħidulkom illum proprju fl-Infrastructure News. Il-proġett se jibda minn hawnhekk fit-tarf ta' Regional Road bejn Baħar iċ-Ċagħaq u s-Swieqi. Fil-fatt hawnhekk kif qed taraw It-triq bħalissa tingħalaq għal korsija kull naħa, imma eventwalment din it-triq se tiżdied għal erba' korsiji.
Hawnhekk fiż-żona ta' bejn Pembroke u High Ridge se jsir tibdil ġdid. Ta' spiss hawnhekk naraw diversi aċċidenti għaliex diversi karozzi jaqsmu kontra xulxin u għalhekk dan qed jikkawża ħafna aċċidenti. Li se jsir hu li hawnhekk ħa ssir roundabout ġdida b'korsijiet ġodda ħalli dawn l-aċċidenti jiġu evitati. U barra minn hekk hawnhekk se ssir triq illi dit-triq se tagħti għall-itwal mina fil-proġett. Mina ta' 1.5 kilometri illi se tgħaddi minn taħt Pembroke kollu.
U tasal hawn fil-bajja ta' San Ġorġ biex b'hekk in-nies li jkunu ġejjin min-naħiet ta' fuq ta' Malta tkun faċli għalihom li jaslu Paceville jew inkella San Ġiljan. It-tieni mina ħa titlaq propju minn hawnhekk minn viċin il-Millennium Chapel. Bħalma tafu, din hija waħda mill-uniċi triq li toħorġok minn Paċivil u ħafna drabi tkun iġġamjata. Għalhekk il-mina ħa titlaq minn hawnhekk u tispiċċa hawnhekk biex imbagħad tibqa' sejjer. jew lejn Tas-Sliema jew inkella taqbad it-triq u terġa' titla' għal triq reġjonali. Hawnhekk quddiem l-għassa u fejn il-monument għall-għav bil-maqlub ukoll se jerġa' jiġi ddisinjat biex ikun ħafna iktar sigur għal dawk li jkunu għaddejjin minn hawnhekk kemm bil-mixi kif ukoll bil-karozza.
It-tielet u r-raba' mina se jitilqu minn dawn l-inħawi f'triq reġjonali u ftit qabel il-Għid ta' Paċeville. It-tielet mina, li se tkun mina ta' madwar nofs kilometru, se titlaq minn hawnhekk, Triq Reġjonali, u tispiċċa fi Triq Walter Ganado f'Pembroke. B'hekk, ir-residenti ta' Pembroke ħa jkollhom konnessjoni diretta mingħajr ma jkollhom għalfejn jifqu fit-traffiku tat-traffic lights u anke minn Triq Sant'Andrija. Ir-raba' mina, li hija l-iqsar mill-erba' mini li semmejna, Se titlaq minn triq reġjonali u tispiċċa fil-Bajja ta' San Ġorġ ftit 'il bogħod mis-swali taċ-ċinema. Però dal-proġett mhux mini biss fih. Mela, bħalissa jiena ninsab fil-bidu ta' Triq Sant' Andrija, tajjeb, illi tiġi eżatt bejn it-triq reġjonali u triq il-kosta. Kif qed taraw warajja din it-triq hija miżewda b'diversi toroq oħra li jidħlu ġo fiha. Bħalissa għandha biss korsija naħa u korsija n-naħa l-oħra u hemm diversi sistemi ta' traffic lights fiha wkoll. Bil-proġett Pembroke St Julian's Connections din it-triq se titwessa' għal erba' korsiji wkoll. Il-postijiet fejn hemm it-traffic lights se jiġu ddiżinjati mill-ġdid biex jiġu ħafna iktar sikuri u fl-istess ħin dak li jkun jista' jmexxi ħafna aħjar u ma jinqabadx iktar fit-traffiku. U sinjuri, biex tkunu tistgħu issegwu mhux biss dan il-proġett imma bosta proġetti li għandha Infrastructure Malta dejjem tidu tidħlu fuq YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, insomma s-social media li għandha Infrastructure Malta, hemmhekk tistgħu ssibu wkoll pjanta ta' dan it-titjib li ħa jsir, jiġifieri bid-dettalji kollha.
Fejn tkunu tistgħu taraw dak li tixtiequ. Tajjeb? U dawk kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Insellmulkom u narakom il-ġimgħa d-dieħla.